Biz häzir e, Baýburduň iň bir belent nokatlarynyň birinde ýerleşýär. Syýahat söýüjiler bu ýerde taryhy gala ýerleşen. Elbetde bu belentlikden Baýburt şäheriniň gözel görnüşi açylýar. Galanyň ady barada aýtsak, gala Çyn-Maçyn galasy diýip atlandyrylýan eken. Näme sebäpden beýle at? Ýagny bu ýerden hem Beýik Ýüpek ýoly geçip, bu ýerde bazar bolupdyr, alyş-çalyş nokatlary bolupdyr. Şonuň esasynda-da gala Çyn-Maçyn galasy diýip atlandyrylypdyr. Ýene-de bir aýtmak isleýän zadymyz, mähriban tomaşaçylar, Baýburt, ýagny bir türkmen halkymyza, türkmenlere ýakynlygy bar. Bu ýerdäki adamlaryň, ýagny gürleýiş äheňi türkmenlere meňzeýär. Şol sanda-da Gorkut atanyň. ruhy aram tapan ýeri bar diýip aýdylýar. Onam biz syýahatymyzyň çäklerini görüp, syýahat söýüjiler onda näme geliň Baýburt barada bilmegimizi, köp zatlary görmegimizi dowam edeliň, syýahatymyz siziň üçin dowam eder. Baýburt galasyna ulgam-ulgam daglaryň içi bilen galyp bolýar. Gala Gara deňzi bilen Pars aýlagyny bir Birikdirýän söwda ýoluna ýerleşen. Galaň ady, ähmiýeti, gözelligi we adaty durmuşy barada köp sanly maglumaty bar bolanlygy sebäpli, her bir syýahatçy hökman onuň ýolundan geçýär we ol barada gyzykly zatlary öwrenýär. Baýburtda rafting sportdan diýseň ösen, ýagny Baýburduň merkezinden ak geçýän derýada, ýagny rafting sporty ýerine ýetirilýär. Elbetde, rafting sporty, ýagny batly akýan derýalarda ýerine ýetirilýär. Bulam bolsa syýahatçylyk möwsüminde diýseň gyzykly hem-de täsirli bolup durýar. Elbetde, syýahatymyzyň çäklerinde bizem Şu derýa arkaly häzir rafting sporty bilen meşgullanarys hem-de şu ýerlerde gezelenjede syýahat ederis. Ilkinji sapar döredijilik toparymyz rafting sporty boýunça biz size gyzykly zatlary görkezýär, tomaşa ediň! Rafting, Dagly, derýanyň içinden geçýän, gelýän suwuň üstündäki, alty, dört ýa-da iki orunlyk gaýygyň üstünde ýüzüp gaýdylýan sport akdyrymy. Baýburt şäheri bölekleýin çoluk kiçijik derýajygynyň eteklerinde ýerleşen. Hut şu ýerdenem meşhur suw akymy başlanýar. Ýagny bu Baýburdyň esasy sport güýmenjeleriniň biri bolan raftingdir. Rafting suw sporty bu ýerde bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllarda başlanýar we şol döwürden bäri Çoruk kiçi derýajygy rafting üçin amatly ýer diýip hasaplanýar. Suw howdanynyň akymy iki ýüz altmyş kilometre çenli uzap gidip, Artwin welaýatyna çenli baryp ýetýär. Bu dag derýasy ajaýyp Lazistan gaýalaryndan,

Ine rafting şular ýaly gyzykly sport eken syýahat öjüler bize ilkinji sapar şu derýada rafting e, sporty bilen meşgullandyk. Elbetde derýanyň e, agaçly ýerine barýan ýerlerim bolýar. Ýa bolmasa belentlikden pete gaýdýan ýerine hasam gyzykly bolýar. Rafting sporty bilen meşgullanjak adamlara şeýle maslahat bermekde, ýagny bu ugurdan Örän kämilleşmek gerek hem-de türgenleşmek gerek. Sebäbi derýanyň öwrümli ýa bolmasa-da daşlaryň üstünden belentlikden gaýdylýan ýerler bolýar. Ýa bolmasa-da çişirilen gämi baryp agaja urýan ýerler bolýar. Şonda ýagny tälimçiniň berýän görkezmesine esaslanyp hereket etmelikä rafting sportunda. Umuman rafting boýunça, ýagny gämide raftingi ýerine ýetirmek üçin her bir adam türgenleşip, ol barada köp zatlary bilmekleri zerur ekeni. Sebäbi biz e, şu derýada rafting e, sportuny ýerine ýetirenimizde oňa doly göz ýetirdik. E, umuman aýtsak, häzirki syýahat pursatymyz diýseň gyzykly boldy.